Tlakula Kenya. Haka. Tlakula Kenya. Okay, so it looks like um, Mr. Post i khomisa vanhu vo tala ngopfu tingana because I feel like vanhu vo tala va hlekete ku Mr. Post i ta flopa ka album ya yena eh, ku fana leya ya moya wa december nga flopa so they felt like maybe post di nga flopa ka album leyiwani ya madlokonya mara post di bini va ka hina and uh, I can credit where is due in terms of instruments as we all know ku ri Mr Boss loko swi ta ka composer tinsimu kasi ni ta ni suka la ka mahonisi lawani lawani hi le George Sonto high school eh, ku nghena vanhu lava nga henhla hi ku ya hi tidyondzo lani so amahonisi uh, eh, ku na vanhu vo tala va nga ku fambi na tihomu ti kona as you can see behind me mara na vulavula hi mr post ku ri ah, vanhu vo tala vhele va di criticize ku di ba ngo beef ya vhele dyona di ba straight a di tsetse ne mara ni twa nga ri ku na vanhu vo tala ngopfu lava va twa nga ri ti ta fika ti flopa laha mara ti flopanga post ti bini and then twi nga ri for this album for a change i feel like ti fike ti endla album leyi yi nga fika yi tsakisa ti-fans ta dona so big up to mr post a ni ta ku a hi nyikeni credit wes ju um eh, mo ni yima kahle laha na ku yima kahle ni kota ku vulavula vanhu lava nga dyondza a george sonto va va swi tiva ku lani yime kwini just so that koku yi fike yi benda because i'm shooting with a selfie lawa so ni ta lunghiza khamera ya mina ni kha ni ku hi kota ku twana kahle mina n'wina hi swi ndla live leswiwani this is a proper youtubing mo ni gwedla lexiwa ha vulavula hi mr post ku ri ni twi nga ri for for a change album ya dyona yi mi ta ni khomela nhloko ya mina yi yi humini laha it's unprofessional leswi ni nga ku swi ndleni laha it's so unlike me ya lava hima kahle so ma vona se ha vonakanyana ne joyson ta yi thulile nga ndzhaka mehe ni le ka mahonisi le mahlwenyana mi ta ni khomela ku na tihomu ti nga ku beka tloko a no twanga ri ni tlhela ni tshembaka ka timurhaseli la kwalano mara ti le ku beni ka ka tloko homu leyi a yi le ku rhaseni swinene nga ri yi le ku dyeni lawa a ta ha dyeli kule tihomu ta masiku lamawani ti dya kwala kusuhani so I love my brand missed the post uh, how do I do this one uh, quickly before vanhu va famba mi nga fambi mi nga mi nga karhali mi nga karhali kona right a George Sonto High School la ka Mahonisla it is a high school la handle ka Malamulele Giyani a ni swi tiviwela kwini so I wanted to say ku ri

production sweswo swa cineka you know i mr post i bele tinghoma ku ri ti tsafuka tsakisa vaseketeri va yena i bele vaseketeri va yena tinghoma ku va tsaka so well done to mr post so yeah it's a better album eh, eh, hi nga pfuki hi compare na va ndhambi kumbexani va but trouble lekulu it's not fair because ndhambi na trouble lekulu those ones are on their own leagues hi nga compare madlokonya na moya wa december yes is an improvement for mr post it's a good album even though some songs ti nga ri ti na ti tlanga nga ri ti loop you know that's for me it's a bit of a setback you know na production leya ka ya ka team shirimani ya kala leya ku hava production leyi nga kona la ka va ti-producers ta vatsonga leti ti nga ta kota ku fikelela level yeliya yi nga ka team shirimani in terms of production so hi nga blame me supposed hi sweswo vanhu ve ri a tlheleli ka shirimani

that's another debate on its own we will have an episode where we will look at i mani a nga fika a va nghwazi ka easter leyiwani eh, na swi ta ku tin'wana ti-youtuber vete ta vheta endla video hi swona mara it's fine hi ta fika computer kwalaha so a ta ku um madlakwanya yi bini mani a ni ta se ri ku na ti-beef to hambanahambana for a change a ku beef-iwi beni ma endla ntsena laha ka album liya ku beef-a beef-iwa vanhu vo tala talanyana so um I suppose vhele hi beef a dyi a dyi tsitsi so ya you know so I would say my suppose is a is a good improvement sa ni ta ku a hi beleni Mister Post mavoko a hi beleni mavoko because ku na improvement leyikulu ni nga byeli nkarhi wa n'wina I wanted to also say ku ri like i said ku hi nga compare madlokonya na va ndhambi na va trouble leyikulu letiya ti le ka league ya tona because loko yingisela va va va ndhambi na va na va trouble leyikulu laha mr post a endlela vunanga for vatsonga right now mr post is making music for his fans and he's achieving at it loko cheka fan base ya mr post yi kule ngopfu sweswiwani compare ka nkarhi lowu a humesa vandhambi a ri na a nga a nga ri na this kind of fan base i remember loko mess the post a launcha um, what is the other album i xidumo no what, what's the other album ya yena liya xidumo ya prince rangani liya n'wana ni nga huma mani liya ya tinghoma ta fashion ne loko a humesa a palms a a launcha that album mr pos was nervous a ni ri na yena mina mr pos a behind the stage you know behind the scenes okay before we severely interrupted ku na munhu un'wana a nga ni fonela a ni swi tiku lava yini vanhu va ta vanhu vanhu un'wana va na timing va ku lava kwalaya i nga i nga busy kwala va ku fonele kona a ni faneleke foni ya mina ka flight mode a yi le ku haheni but anyway a ni lava ku vula ku a ka album leyi Mister Post a chuhile hi ku a swi tiva ku ri in terms of fan base a nga ri sure you know even loko a nghena ka ndhambi hi kona a nga swi vona ku ya se vanhu va sungula ku n'wi landzelela trouble leyikulu vanhu se va they had warmed up to Mister Post right now Mister Post i na ti-fans ta yena n'winyi nkarhi lowu a ku ri ti-fans ta ka team xirimani swi mikisamikisanile wa vona right now Mister Post it's on his own so he's doing his own thing he has new, his new producers leswi swi endlaka ku at least ku va na ti-chances ta ti-producers laha handle ku va kota ku kuma ti-opportunities to producer so music wa hina swi endlaku wu wu nga fani loko mi se posta humesa um team xirimani liya hinkwayo kumaku swi swa ku swi chaya ku fana wona at least now kuna a new sound leyi nga kona ya va mr post is good you know so i would say they are doing a good job ko va ku xitandati lexa xa xa le ka team xirimana nge xikumi voice ya yena yi compromise loko hi hi compare na tina leswa swin'wana swi nga ka xirimana ene hina phela hi tolovele swa ka xirimana hi tolovele tialbum ta vo ndhambi you know mara i understand what people are saying out there mara i ku deep in mr post a good improvement so i'll say well done mr post ah okay nga swi tivi ku loko hi december yi ta humesa yin'wana album na nakona yi ta ba ku tlaliwa na because he has to go up up like this whether he's gonna go up it's another question last year ni vurini mina december ni ku mr post a nga bangi um a endlela ku disturb-a beni mahingani right now a mr post a endlela music for his fans and they're happy ti-fans ta mr post va jabulile yona vele in terms of quality it's compromised we can say that a yi best in terms of quality quality a yi kona mara i album leyi ya yingiseleka ene nkarhi wun'wani swi kahle ku yingisela album ya Mister Post u nga ri i nga yingiseli hi ti-headphone swa swa khwaxakhwaxa ni i kuma ti-subwoofer nyana mina ni yi twini kha yi ba le a Momesi ka Nkuzani yi kha yi ba ni le ka swipikara swa swikulu na swi twa ku ya Mister Post ya ni vavisekile la kahlekahle no deep in Mister Post guys tinghoma ta Mister Post ta cineka song composition ti-melodies leti tirhisiwaka lani mayimbelelo ya Mister Post ku na sesi un'wana nga ku tlhaveleleni hambi ri mani mani i kahle ngopfu na yena you know so it's good at least you know ku na a bit of a new sound new change so well done to Mister Post another thing ku Mister Post a nga ha endli music ku va a a endla mali man that guy is just doing music just to just to have fun a nga serious hi swa music mr boss mr boss o ti o ti hungasela kahle kahle o ti hungasela wo swi vona ku a swa music wa xitsonga swi na mali so what's the point so mr boss di right a ti handleli music mali byo ndlela ku huwa swilo leswiya so n'we mi nga swi teki serious swilo leswi oh, okay let me wo ni songasonga swilo swa mina ni famba a ni kha ni vulavula na n'wina suka la george sonto high school la ka mahonisi kahle hi songasonga hi famba hina van'wani va legere swilo swa hina swi swi herile tihomu ta ha ri ku dyeni na titloko ta ha twalele ndhaku le u ni ku xa tiulu kumbe xa dovani swa fana swa hi holovisa xibelani thirabolo tlanga nge tlanga tlanga nge tlanga tlanga nge tlanga ya guys hi swona swi swa mi khome swona ka legere salute salute